Vassal li ttraduċa l-Vanġelu u l-Atti tal-Appostli, imma l-Protestanti hawn Malta ma ridux li ismu, baqgħu jissistow sabiex ismu ġewwa l-Ingilterra ma jixxandarx. Dan għaliex? Mela, ħa nibdew, ħa nibdew mill-bidu. Il-Protestanti kellhom żewġ ideat meta ġew Malta. L-ewwel waħda li użaw il-Malta biex ixandru l-Protestantiżmu mal-Mediterran. Bdew pereżempju ppubblikaw ħafna Bibbji bit-Taljan, bl-Għarbi u jqassmuhom madwar bil-Grieg u jqassmuhom madwar il-Mediterran. Imma kellhom idea oħra wkoll, illi jxerrdu jew inkella jibdew il-Protestantiżmu fost il-Maltin ukoll. Issa, l-aqwa ħaġa għall-Protestant huwa li jkollu l-Bibbja. Imma l-Bibbja jekk ma kienx hawn bil-Malti x'ħa tagħmel? Trid issib traduttur. Kien hawn Cannolo, imma Cannolo ma għoġobhomx. U sabu lil Vassalli. U kien għalhekk li Vassalli daħal biex jittraduċi l-Bibbja u laħaq għamel sakemm hi dawk il-kotba li għedt li inti. Jiġifieri bażikament huwa kien pijunier biex hawn Malta jitmexxa l-Protestantiżmu. Tista' tgħid hekk, jiġifieri hu hekk ma kienx Protestant li ma nafux kienx Protestant jew le. Imma lill-Protestanti għenhom tant. Għax anke l-kalligrafija tiegħu. jew inkella l-ortografija tiegħu, aħjar, kienet tintuża wkoll minn dawn il per eżempju Keeling fl-iskola tiegħu kien jużaha fil-kotba tal-iskola li kien qiegħed jagħmel. Jiġifieri dan ara kemm għinhom għamel traduzzjonijiet, użaw l-ortografija tiegħu għall-kotba tagħhom, ara mela kemm għinhom dan. Issa, huwa miet fit-tnax ta' Jannar tal-1829. hemm xi seba' snin wara li ġie Malta. Bażikament madwar Malta huma kien hawn ix-xnigħa li hu qeleb għal Protestant u minħabba f'hekk ma difnuhx b'rit Kattoliku. Madanakollu jidher li hu qatt ma qeleb Protestant. X'nafu eżattament dwar it-twemmin tiegħu? Rigward it-twemmin tiegħu, kienx Protestant jew le, għandna xhieda ta' wieħed ħabib tiegħu, Father Schlinz, illi qal li ma kienx Protestant. Imma il-kappillan tal-belt tal-parroċċa ta' San Pawl, għax hu kien joqgħod il-Pjetà u l-Pjetà kienet tagħmel ma' din il-parroċċa, lanqas ma ried jidfnu f'ċimiterju Kattoliku, għax dan ma kienx jagħmel preċed, per eżempju, meta kienu jagħmlu dak li jgħidulu l-istatus animarum, l-istat tar-ruħ, jiġifieri dan kienx qiegħed jipprattika it-tagħlim Kattoliku, hu kienx imur knisja, kienx jitqarben dan, kienx iqerr, il-kappillan għaraf illi dan ma kienx qiegħed imur knisja. Fil-fatt niżlu li kienet id-dar tiegħu fejn kien joqgħod kienet casa sospetta, li probabbli casa sospetta kienet illi dan kien suspettat li kien Protestant. Allura x'ħa jagħmlu dawn? Ħa jindifen Vassalli barra l-knisja? dik li konna ngħidulha il-miżbla, jiġifieri ġo post li ma kienx imbierek, jew inkella ħa nidfnuh u ntuh funeral xieraq. Allura ħaduh il-Protestanti u difnuh fil-ċimiterju tagħhom tal-Protestanti. Dik hija r-raġuni kollha. Jiġifieri bażikament huwa ma kienx essat jipprattika r-reliġjon. Ir-reliġjon Kattolika probabbli ma kienx ipprattikatha, ma kienx ipprattika. Imma min-naħa l-oħra lanqas ma kien Protestant skont sieħbu li kien jafu sewwa.